Ci naka abino i wi got keyo kany, got ma yam kwariwa acwali gutiyo kwede macalo abila ma megi. Abila en aye kwariwa yam tero calo gin ma pire tek. Pe tye gin mo ma gitimo labangi bako doggi i abila. Abino aye ot lega pa meggi. Eria me got keyo eni kulu ma romo aboro cako ki iye. Kulu en aye ka ma tipo ma yam gwoko acwali a ki iye. Toji oa ki i got keyo, apoto ki to oa ki i got keyo, ayugi oa ki i got keyo, aber oa ki i got keyo, awer oa ki i got keyo. Ayago oa ki i got kenyo, Atyaba oa ki i got kenyo, ki i kulu kum goro ma en kule en. Kum goro, an tin an acung i kulu kum goro, amito bako doga bot wun cibu ma yam wukonyo kwariwa ma oa obedo i got kenyo. ni, Wun wukony Acholi, kare-ni eni ma lobo Acholi oto woko. Lweny ma obedo cakke pi bot abicel dong oa kubeddi-ni, muduku ling en to. I nge muduku, can tye ka makowa matek wan Acholi. Dong wan wabako dok kwaye, wabako dog kwani, wun timwa nya wukonyo kwarwa, wun wuyab wang Acholi, wuye lutela. I kare ni eni wan watye ka yero lutela, ento lutela Acholi weng ma kitye ka yerogi gin pe cung i kom kaka, gin pe cung i kom Acholi, gitero kwot ki mi rok me neko Acholi. Weko peko ma tye ka dit ma tye ka mako Acholi, lutela pe ocung i kom Acholi. Peko macil malit ma lutelawa wang watye ka bako dogwa ni wun tibu pa kwarowa wuyab wang lutela wek lutela ogo duru bot gamenne. ka mene kucule aculi gin ma kilwongo ni reparation. Reparation munu leb munu, ento leb aculi waco ni dwoko kero i kom dano ma lweny obedo i komgi. Lweny ka obedo i lobo mo ni i mwaki ma romo apar, apar abic, pyera aryo wi lobo moko ni jo-ni eno myero kicul gi, kicul gi lim.

Lubanga omino gung wa con, wa moo tye iye. Nyonyo me ngom tye iye. Jami ni weng obedo ni acholi pe kitye ka mini gi. Jami ma romo kelo lonyo ki cinge acholi macalo bar dege, macalo bar tuko odilo madit. Wawiny yang mudi ma otelowa oweko wakany jamini weng. Gamene pe tye ka keto cinge ki iye, pien mono aye gin ma ka nene kimiyo ki Acholi, onongo ryemo can ki i kom Acholi. Dong an tin an acung Okum goro bako doga en bot Acoli, ni wun lutela ma wun wuti i lobo Acoli, lutela Acoli ti kobedi ni, ka giwacci ni tye i kategori adek, watye ki jo ma dong gin gutiyo tic agamene, ma kobedi ni gin gudugu gang, jo-ni eno ni ti ki tic Ka Acur oketogi piny, ento kobedo ni jo ma gin gutiyo ticce ka mene ci gudugo gang, tic ma myero gin guti en aye pe cito ki palament doki. Tic madit ma myero guti tye gang kany me nenone ni to pa jo Acur-ri-ni eni ma litino tye ka poyo, can tye ka mako dano, omyero gin gucak bedo gang macalo won gang. Ludito-ne eno-ni ma gubedo i cawa-ni gin gutiyo tic agamenna gudugu ma kwo. Odiro macalo anga obedo ni cawa-ni litinowa tye i mony ma gubedo jeneral i mony? Labolle calo Jeneral Keba, kit kwo i dane eni ka dong odugo gang obedo i lobo Acholi, En aye ludito ma gin ikonyo peko pa coli. Dano macalo General Tolit, dano macalo General Okello, dano macalo General Ocem me koc joni enoni kacel ki ludito mukene macalo Winy Dolo Gen Cwaka Dugudi. Ludito ne enini Acholi Tin an abako doga bot wun tibu pa Acholi ni wuyab wang ludito-ni. Ludito-ni dong gugwok gang. Gangi ma gin guyubo-ni dong gin gubic odug gang me nenone ni peko ma i lobo Acholi gin aye gibedo macalo ludito, ca ludito apoka. Ticgi. En aye me nenone ni gin eyero lutela, litino matino, litinogi, luditoni dong weng gubedo ca litinogi. En aye tye ka cito i palament. Ludito dong oye litinogi, litino ma kwidi, me cito i palament. Acholi, obedo ka in ineno i lobo Acholi, lutela mukene ma bino ni en imito telo Acholi, inongo ni latela-ni wa otte peke. Litinowa mukene matino ma gubedo gin tye ka bako doggi ni gin icito i palamen, buto ki loc, opice nongo i mutoka, ento tye ka lok ki doge ka iwiny tye ka gwok ki doge ni an amito cito i palamen, an amito bedo won kom abic. Aconi tin an abino ka bako doga i cere i got keyo ni ka wan wamito loco gang wacak katti me jwoko litino litino ma gin pe romo tela. Omyero aneni ni kicimo wanggi, gin pe iromo mino kwo pa cwali i kare eni ma cwali tye ki peko-ni, ni iketo i kom litinone eni-ni ma gangigi peke. Latela ma gange peke, ineni latela kwo. Actually wan watye i kare matek tin an adyere me bino ka bako doga i got Keyo ka ma muni obino oryemo kwariwa ki iye ka muni oketo abilagi. Tin an abako doga ni wun luditona eni ka wun wuwinyo doga ma dong wutye retired wudog gang Wuwek litino aye dong ocit i palament, litino ma wun dong wumini gu laa oboko lwedo. Wun dong wubedi, wubed dong gang ma wuyubo-ni, Lubanga dong okonyi wun tuku gang. Tic matek me laro Acholi, Acholi kilaro ki gang, Acholi pe kibilaro ki Kampala. Wun dong wutye ki lim, ngo ma gun dok wuyenyo? Wuluko ki tuku bene ni wutye ki lim, ka dong wun wutye ki lim, Wun dong wubed gang wek wukonya cuni ni rok ma tye ka bino ki tung madi kany. Wun aye ludiro ma wucito ka teko ma tye ka bino ki Cudan, wun ludiro acoli ma dong en aye wun oteko ma bino ki olango mono ticwu eno ki me nenone ni cik Acholi kilubo. Loco paco ni wun aye ma wutye gang-ngi, en aye loco paco dong idog ki kome. Ento pe loco paco pa Acholi, dok pud ludito madongo calo wun gudoko laro dong mito konyo Acholi pien omito cito i palament. Dok me Acholi, an amito katti ki bako doga ni en ma tingo kela i wi got keyo ni litino ma Odigi peke, ma ka in icito i ganggi, ot peke, kijwao ki i tela. Litino ma tye ka buto i loc, tye ka lak bene calo lawer, ni wau wau wau wau wau ma ode peke, ni en ibin ka tela codi. Enoni pe gin ma obicito ka teno kwot bot gamente me neno ni peko pa codi oa. Lwak me Acholi, Man aye tin, an abino ka bako doga gire i abila-ni bot wun ludito, ni wudug paco. Ludito mukene madongo waromo wekogi i gamente calo minista ma gin tye i gamente madongo eno ni gin cito nyuto ki litino kabedo, ento wun ma tye ritaya-ni dong, dong wuwek tela ki Acholi. wuwek tela ki litinowu matitino, pien mwakane enini wan ma peya wadonyo i gamente pa Museveni, ma peya waculi wek otenge, wamito ni Museveni ocul aculi kacel acel gin ma kilwongo ni reparation, wek wan ka wabidonyo i movement, wadony i movement kun wangeyo ni wan weng watye maber, ento pe kit ma gubedo i cawa-ni.